Shwmae, fy enw i yw Fflur a fi yw Cadeirydd Cyngor Ysgol Eglwyswrw. Helo, fy enw i yw Steffan a fi hefyd yw Cyngor Cym cy Cyngor Ysgol Ysgol Eglwyswrw. Helo, fy enw i yw Ifan a fi yw yy Cadeirydd Cyngor Eco Ysgol Eglwyswrw. Ni'n meddwl dylen ni ennill gwobr Shwmae achos, fel aelod o Cyngor Cymreictod, rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed er mwyn gwneud yn siŵr bod pob plentyn yn yr ysgol yn gallu siarad Cymraeg dda, ac hefyd rydyn ni wedi bod yn gwneud gweithgareddau ar ddiwrnod Shwmae ac helpu eisteddfodau lleol. Rydyn ni wedi bod yn fflachmobio rhai o caneuon Dafydd Iwan Ac yn ogystal â hyn, chi'n mynd i cael derbyn tlws gan Ferched Wawr Ffynnon Croes am yr unigolyn sydd wedi cyfrannu fwyaf at y iaith Cymraeg, ond yn fwy na hynny. Fel Cadeirydd Cyngor Ysgol, i ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r cynghorau eraill er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn gwneud rhywbeth gwerthfawr i fywyd yr ysgol, i ni am i bawb gyfrannu tuag at fywyd ysgol a groesurw. I ni wedi creu motto newydd ar gyfer ein cynghorau, Gadael Gweithiau!
I ni am i'r plant wybod o ble maen nhw'n dod, ond yn bwysicach, ein bod yn gadael rhywbeth ar ôl, trosglwyddo ein gwerthoedd i blant newydd Ysgol Eglwyswrw a sicrhau eu bod yn parhau i siarad Cymraeg. Y peth pwysicach i ni, bod eich plant yn siarad Cymraeg ac yn gadael gwreiddiau. Cyn ein bod ni yn gadael, rydym ni eisiau, rydym ni eisiau i'r plant sydd ar ôl i gario mlaen i gynnal yr ethos Gymraeg gref sydd yn perthyn i ni yn Ysgol y Gleswrw. Mae balchder yn ein iaith Gymraeg a'n diwylliant yn holl bwysig i ni yn Ysgol y Gleswrw. Felly, plîs pleidleisiwch dros eu prosiect ni, Gadael Gwreiddiau!
Shwmae, fy enw i yw Edred Einon a dwi'n bennaeth ar Ysgol Eglwys Hwrw. Yy dwi 'di enwebu y cynghore'r ysgol, Cyngor Ysgol, Cyngor Eco a Chyngor Cymreictod am wobr o Shwmae eleni am eu gwaith caled wrth greu project newydd sbon sef gadael gwreiddiau. Yn Ysgol Eglwyswrwydd lle bo ni yn ffodus iawn bod 75 y cant o blant yn dod o deuluoedd Cymraeg a mae'r ethos Gymraeg i'w deimlo'n gryf yma wrth bo chi'n cerdded mewn i'r ysgol. Ond wrth bod blynyddoedd yn mynd mlaen i ni'n gweld mwy a mwy o blant yn dod o deuluoedd Di Gymraeg yn dechrau, a peth pwysig i ni yma yw i sicrhau bod y plant hynny yn teimlo ac yn parhau i ddatblygu'r ethos Gymraeg a hefyd, yn bwysicach, i ddatblygu a pharhau i siarad Cymraeg. Felly, mae'r aelodau'r Cyngor Ysgol, Cyngor Eco a Chyngor Cymreictod wedi dylannu moto newydd eleni sef 'Gadael Gwreiddiau' a mae hwn wedi dod oddi wrth y plant eu hunain. lle maen nhw'n teimlo'n gryf bod eisiau i bob un wybod am eu hanes, eu cefndir, diwylliant Gymraeg a'r iaith Gymraeg, ond yn bwysicach, bod nhw'n cario 'mlaen gyda'r pethau hynny mewn blynyddoedd i ddod. A blwyddyn chwech eleni 'di gweithio'n galed er mwyn gadael rhywbeth ar ôl cyn bod nhw'n symud 'mlaen i ysgol uwchradd a pharhau gyda pethau newydd i'r plant sydd ar ôl yma yn Ysgol Eglwys Wrw, sef gadael gwreiddiau. Yym. Dros y flwyddyn, mae'r aelodau gwahanol wedi bod yn brysur wrth creu gweithgareddau Ddiwrnod Shwmae, dathlu bywyd awduron a beirdd lleol a chenedlaethol, i ni 'di creu murlun shwmae, i ni cael artist Rhiannon i ddod i weithio a chreu murlun gyda Blwyddyn Chwech, so bydd y murlun yma yn parhau am byth. Ond hefyd, glymu mewn gyda Cyngor Eco, mae Blwyddyn Chwech Gyda rhieni wedi plannu coed ac byddwn ni'n trosglwyddo rheini i plant newydd sy'n dechrau gyda ni yn y derbyn, parhau gyda'r ethos, parhau gyda edrych ar ôl yr gymdeithas a'r byd ac yn y blaen, sef gadael gwreiddie. A dyna pham dwi'n credu bod project Cynghore Ysgol Eglwyswrw yn haeddu gwobr Shwmae eleni am y project gadael gwreiddiau.